Qed ribê zû bi zû hel nabe, wê dûvdirê jî hev bê û wê netîca vê jî wextê îro ji me re jî ev baş e. Wextê îro roj Rûs û Tirk li Idlibê êrîşê xwe dikin, li Idlibê şerê xwe dikin, li Idlibê danûstandinê xwe dikin. Mentiqa me aleleqal niha dimîne parastî. Yanî em elimî ne in û Tirk zû bi zû gelek tişta hemû nadeynin berdevê dasa xwe. Em dibînin ev şerê Idlibê wextê bimînê

îro roj ew eskerê ha bi ereba re mijûl bin, bi rûsa re mijûl bin, ne mentiqa Kurdistanê de mijûl bibin û ev jî mesela Idlibê jî germ e ji ber vê jî ji ber vê germ e no ji bona Tirkî destê xwe neavêjê derîndî. Ev tektîkeke Emerîkî ye û Tirkî ye ez bêjim di vê meselê de têkil hev in. Belê. Mamosta Elbaqî Rûsya ji Tirkiye re dibe ew tiştê ku te ji me re got li hember wan çekdarên ku nav Idlibê de bûn dibiya wana safî bikira wana çeka ji wan bistanda û bibûna normal mervên medenî Tirkiye viya bi cînanî ji bo wî jî divê Tirkiye ji wê derkeve lê Tirkiye jî ji ji ew kê re dibêje ji Rûsya re dibêje û ji Amerîka re jî dibêje we soz dabû min ku ez sî kîlometr derbazê aliyê din bibim herêma Kurda bibim îro ew we jî wî bi cînaniye û her du niha li hev şantaja dikin. Cenabê te çi dibêjin? Neberiyana min got planek heye di navbera Rûsya û Tirkiya. Rûsya dibêje Idlibê bidime li muqabil wek ku kek Sedîq jî got Tirkiya der xwe li vir nakişîne jî cihekî ji herêmekê ilê herêmekê dî têxibin destê xwe. Ja Rûsya jê kek Salih Muslim xwestibû Gotibû bê ji Hesedê xwe bikişînin ji Minbij. Minbij ser sînor e, bajarek ser sînor e. Heger dev ji Idlib biqere, wê Minbij têxi bin destê xwe de. Yek yanî bajarek miqabilî bajarekî e li hemberî bajarekî. Tişkî dî heye, îro ro li hundirê Idlibê wek ku me got hêzên çekdar hene, hemî ne li hev in. Ew jî grûpat in. Grûpa herî mezin Cebhet Nasra ye. Cebhet Nasra ya ku berê paş li navê xwe kira Hrar Şam, Ahrar Şam ez bawer im. ew gelkî bi a Tirkiya nake. Yanî eger xeta ku wê hebe, belkî xeta ku wê yê mubaşer bi Qetar re heye. Perê xwe ji wir distîne. Ne ji Tirkiya distîne. Bi a Tirkiya nake. Îja Tirkiya dixwaze ji wê jî xelas be û zaten rejîma Sûrî jî dixwaze di derbasî Idlib be û wê hêza teror Yani ew xwe teror in. Dixwazin safî bikin. Ev planek heye dibin masê de wek dibin bin masê de karek heye. Erê nerazîbûna xwe di reklamê de di ragihandinê de din xuya kirin lê ev plan heye wê ji ceva te nesla wê safî bikin wê tune bikin wê wek go kek sedîq jî got wê rejîm derbasî sêr bê edle bibe wê muqabilî go min bej bidin Tirkiye. Belê. Em viya jî derbas bikin. Mamoste Sedîq tiştek ku bêjî heye li ser vî mijarê. Na baş e ev e. Baş. Em ka mijarek din. Belê nûnerekî enekesê çend roj berê beyanekî derxist ku got li Efrînê tiştê ku li ser xelqê bandorekî wisa ew tune ye hinek alî ya zêde dikin ku li Efrînê tişt nabe xelq normal e asan e û herkes di îşê xwe karê xwe de ye lê xelq hinekî der û dor van tişta zêde dikin û dibêjin li Efrînê va dibe va dibe va dibe dibêje tiştê wisa tune ye û li hember wî jî grûbên çalakvanên Efrînî û her wiha dîsa kesên naskirî wî ew dikin li dij wî dertin dibêjin ça dikare tiştekî wisa bêje ku ku li Efrînê bi roja bi saeta xelq tê kuştin dar tê birîn mal tên îşqal kirin têne şewitandin her roj teqînekî de her derekî de ye û xelq gundê xwe ji destê wan gundê wan ji wan standine malê wan ji wan standine û û ene kese çawa dikare tiştek wiha bêje û her wiha helwesta PYD jî rexne dikin. Ez bipirsim mamoste Ene kese ya ji nûnerekî ene kesî ça kere li ser Efrînê ku her roj em deh bûyera dibînin ku xelq hatiye kuştin, xelq hatiye revandin, xelq nizam çi bûye û ew jî beyanek wisa bide. Ez menî beyanek derketiye dorî du sed û şêst û dî însana li ser imze daniye. Tê de dibêjin me ev tiştê ew jî gotina te dibêjin teban gotina te bihîstiye teban dibêjin ne te dibêjin ya got te bihîstiye dibêjin dibêjin nû nûnerên PKK PYD nûnerên meclisê encûmenê dibêjin nû rewş di Efrînê de ne ewlo zehmete hûn karin vegerin cihê xwe û hûn cihê xwe bigirin û û em jî di alî xwe de em ê alîkara we bikin. Û teban tê de tê dibê jin jî li ser PYD'ê jî diştexilê, dibêje PYD jî ne ew kesê karîne biparêsin me em em di Efrînê de neparastine û hero jî dikarin ew dibêjin û wila va xelkê me digirin nahêlin vegerin welatê xwe, alîkara wan nakin vegerin cihê xwe. Ew jî gazindê ji vê meselê civak bikin û dibêjin cî nû û vegera xelkê me yê Efrînê xistine cihê yanî temyî'ê de em bêjin çi dibêjin ketiye cihê danûstandinê de yanî tiştek ti rewşek seruber ji wara çênekirin ji bo ev vegerin û cihê xwe bigirin. Daban gazinda ji her dûka dikin, ji encumenê jî dikin û ji PYD jî dikin. Lê bersifa me ser vê meselê dijî ew e doh encumenê ne şexsekî encumenê taybetî biryarek derxist got em bi miletê xwe yî Efrînê re ne û em dixwazin ew kesê ha vegerin ku hikûmeta Tirkî eynî ew hikûmet zolê zilmê dike yanî ne weke her cara yanî û behs dike û dibêje evê ha dagîrkerin û ev êşandin e û miletê me tîşînin û ev hêzên çeta bi vê mana teyî bi erebî tiştek dî dibêjin ev hêzê ha behsa Emşat û Walê dî dikin evê ha ev kesê ev hêzê niha miletê me tîşînin û bi rastî jî beyanek pir xurt û qewîn derxistine Wek va kesê ha dixwazin ev beyan derxistine. Ev tiştekî nû bû, bi rastî encûmenê ev tişta ha derxist. Lê ez va kesa re dibêjim, îro roj wextê bersifa nûnerê encûmenê jî ew bû, got gelî ca mira ê me Em îro roj îtîlafekî de ne. Ji me heta derecek mueyen tê xwestin em gotinekî bêjin. Ê we hûn ser gotina me nemînin. Xelkê Efrînê bila herin vegerin û bila bixwazin tişta ji werê bikin û bila ew rewşenbîr jî bikaribin şerê hikûmeta tirkî bikin, bila bêjin dagirker e û bila dîfa ava kesî e. Me destê kesî negirtiye. Lê ê me em siyasetê dikin. Em rêxistinekî de ne, em em bêjin manzûmekî de ne, Em wê menzûmeyê de em tê de siyasetê dikin. Em wextê siyasetê dikin tiştek e lê milet wextê dawa xwe daxwazê xwe bike wextê dawa rewşenbîr wextê daxwazê xwe zêdetir yî me bikin ew tiştek dî em ne di dêwan e em jî piştgêra wan dikin. Ji vê de ez dibêjim îro roj meclisa me yanî encûmen Dewra wê îro roj ne gotiya nû wila tiştek tinî ne na, dibêje Efrîn hûn dikarin vegerin, dibêje dîsa eynî vê beyana xwe de gotî darê wa dibin, erdê wa dibin, welatê wa dixwin, zilmê wa dikin û zêrê wa dibin û diziya wa dikin û ew hêzên vê bêhtir xerab ji nava de filan kes filan kes li hêz in û lê dibêjin tevî wilo divê em vegirin, em cih bigirin. Lê gelo ka PYD Çi alîkariya vê kêrê kiriye? Peyda wextê rêl va digirê nahêlin vegirin ava hej jî çi xizmeta kê dike, feyda kê dike? Wa kesat Parîsê yan wa ji erd dihêle in û ji erdê xwe derkevin? Bi min ev bersifa beyana encûmenê ya ku doh derketî bersif bû ji va kesê ku dixwazin ne dixwazin rola meclisê kêm bikin, dixwazin yanî ew çi erebî dibêjin edemiyet tine bê yanî mesela niha wextê ti dixwaze tiştekir efrînê çêbê tiştekî piştgeriya bikê çima tê tê şerê meclisê jî bikê û tê şerê PYD jî bikê her du jî her yekî weke xwe dixwaze tiştekî bikê çê nabê tê dijmina zêde bikê ez ne vara kesa va şêst û du sed û şêst û du kesê hay got bêjin wela em vajî xeletiyê kiriye vajî kin heqê xwe bixwazin heqa daxwazê xwe bikin heq e û bêjin em wilo dixwazin heq e lê ne êrîşa wana bikin û xebata wan vê meseleyê de kêm bikin û xasatan ya meclisê a meclisê ye ku îro roj ne kîmî wa gotiye ne kîmî wa daxwaz kiriye û ne kîmî wa tişt çîrove kirine. Belê. Belê. Mamosta Ebûlbaqî ev daxuyaniya meclîs e ku dot derketiye mamosta Sedîq behs kir piştê nerazîbûna ew du sid û nizam çend kes ku beyanekî derxistine bersiva nûênerên ene kesê ku wî gotinî kiriye bersiva wî dane û ene kese jî piştê wî beyanekî derxistiye û pasa rewşa Efrînê kiriye. Beyanê de çi gotiye rast e, li Efrînê wisa ne. Lê ew nûnerên ewilê ku behsa kiriye ku gotiye Efrîn cîkê asayî ye, cîkî nizanim çi ye, tiştekî tune xelq mezin dike. Ewî ye. Tu çi dibêjî ji bo wî? Belê, ez karim gelek tişta bêjim. Cem Xabiniyeyê, Cem Xabiniyeyê ev kesên Efrînî Xelkê me yê Efrînê, Kurdê me yê Efrînê vê helwestê stendibî. Çima? Însanê ne realîstî skin, ne waqiî ne. Îro ro wexta tik dixwaze cîhekî rêzgar bike. Yani ev du sed û şêst kes ya karin Efrînê rizgar bikin. Karin tiştekî ji bo Efrînê bikin? Hîç. Kesê ku ji bo Efrînê bike enekesê îro ro di opozîsyonê de yê. Kari têkiliya bi Tirkiyeyê deyne çewsandinên li Efrînê dibin kari bigihînin Tirkiya, kari bigihînin wa hêzên çekdar di hundirê Efrînê de in hûn tehdê miletê me dikin, nabi wilo, hûn hatine vir, ok, bes çê nabi wa, yani heye ew danûstendin heye ew danûstendina ha go hebe baştir û go tune be îro wexta ez vêjî mala ew şerin ew hêzên çekdar insanin terorin û hikumeta Tirkî dagîrger e ka min çi serxist tiştek nabe wê demê ew Efrîn rewşa wê Efrînê wiha bimîne Kek Sedîq tiştekî balkêş got herêmek hebû nêzîkê Efrînê navê Şehba Şehba dema ku Tirk derbasî Efrînê bûn hemî reviyan wir Apoçya nehişt ku yekî ji wê şehbaê vegere û bajarê xwe li Efrînê digona hega hûn herin wir hûn ê bibin peyên Tirkan, hûn ê herin bibin peyên va hêzên çekdar. Du sala sê sala nehiştin. Du sala nehiştin. Îro ro derfet heye. Îro ro hene kesê dibêje xelkên şehbaê werin derbas bin vegerin malê xwe, dî ser erdê xwe, darê zeytûnê xwe. Hinek astengî henin ok em karin bi wa hêzên çekdar biştexilin ji bo karibin derfetê bidin we. Yanî tiştin henin çê dibin lê belê ev xelkê me yî wexta dibe wela em dijî hene kesê ji ber gotî rewş aram e an jî ne gelekî dijwar e. Tiştekî dî yê ez karin bêjim nûnerekî hene kesê got, Got îro rewşa Efrînê heke em bêjin li hemberî rewşa Qamişlo. Rewşa Efrînê kehreba tê de heye, av tê de heye, xwarin tê de heye. Ev hersî tiştên esasî ne ji bo jiyana însan go berdewam bike. Li Qamişlo ne kehrebe heye, ne av heye, xwarin buha ye. Ew di bin hêza rêveberiya xwe ser de ye. Mamoste em her roj dibihîstin ku li Efrînê darê xelkê tê birîn, ku xelk tê revandin, xelk tê kuştin, xelk zar û jin, mezin, pîr qet ferqa wan tune û hemî ji aliyê çekdarên ku Tirkiye piştgiriyê wan dike, Tirkiye ferê wan dide, Tirkiye nizanim çi dike. Îcar li wê ku karebe hebe û nizam zikê wî têr be nizamca çi mana wî heye ku ez li wê hatime kuştin. Baş. Ez karim bersiva vê jî bidim. Na bêguman yani çesu çewsandin heye îro ro grûpên ku di nav ketine Efrînê gelek grûp in. û grûp zaten ku însanê ku îro çek destê wî de hemberî te tên sangî sivîl e. Kari doza perê te bike, kari doza zeytûnê te bike, kari doza keça te bike. dê bi hêz bimîne û her gazinên ku tê kirin ji alî van hêzên çekdar hemî enekesê digihîne hikûmeta Tirkî dibê ev hêzên çekdar te'dêl miletê wir dikin, dîmografiya wê diguherin. Di vê hayê we ji vê meselê hebe îroro hûn hikûmetek eger dewletek dagîrker bin ji vê herêmê rê tiştên ji we tê xwestin Yani ew kêl we henin gerek hûn pê rabin. Li hemberî vî miletê ku dindirê vê Efrînê de. Yani ew jî bêdeng namînin. E başa Tirkiye Tirkiye li ser daxwaza wan tu tiştekî dike ji bo ku ew tiştana neqewmin. Bawer bik, bawer bik tiştê ez zanim heger Tirkî wek we bêjin bi va hêzên çekdar re neştexile îro re Efrîn bibû eynî wek ku DAIŞ li bajarkî bû. hemî însan wê çewsandana. Îro ra gem bêjin çewsandin heye. Darê zeytûna didizin, keçin kurda direvînin. Lê belê ne bi wê ne bi wê em bêjin hêza qewî ne ku tê kirin li Efrînê wek ku heke DAIŞ li wir be. yani DAIŞ'in hege em bêjin ev hêzên çekdar DAIŞ'in bi bi rengekî ji renga ew hege Tirkiye destê wa berde wê wê û Efrînê kaf û yekûm bikin. Lê belê Tir- dîsa jî Mamoste Tirkiye hem destê wan bernade hem destê wan per dide. Hem pere dide wan hem wana li wê xweyê dike û hem jî ew tiştana jî diqewimin yani. Bê guman îro ro siyasetek Tirkî di hundirê Efrînê de heye. Yanî wexta medresê dînî, olî, vedike, wexta camîya pir dike, wexta insana hemî divê serûka dêne ser serê xwe. Wextê ku çe li gundê Êzdîya camî vedike. Wexta gelek tişt hene arkeolojîya wê didizê, direvîne. Zeytûna dibe li Tirkîyê difiroşe. Na na heye. Bê guman yanî ev çewsandinê ku hatin gotin ji alî kesan hemî hene lê belê ev du sed û şêst kes karin çi bikin îro re ji bo Efrînê nikarin xwe bigihînin hêzek navnetewî, dewletek navnetewî bêjin çewsandinek heye Tirkî jî şirîk e, hêzên çekdar şirîk in û enekesî şirîk in. Ka fermo kerem bikin bikin. Lê belê tiştek ji dest wa dernakeve her wer ber gazina dikin, rexna dikin. Ez nabim be berdef ke ena kesê, naa, lê belê ena kesê karekî her biçûk dike, ew karê biçûk jî giring e ji bo xelkê Efrînê baş xwedî bibin, yanî ew çewsandin heke em bêjin sed pirsent be, ew derbaskirina ena kesê li wê de di wê helwestê de dike çil pirsent. Lê me kêmtir dike, yanî wê çewsandinê kêmtir dike. Belê, Mitxwest ez bêjim mamosta mitxwest bêjim ti cara ene kesê ne gotiye no Tirk dostin û ti cara jî ne gotiye Tirk wela yanî gotinek destpêkê de hebû digo çima yanî ti daimen ti çi bikê mewqif hemberî Tirkî ti bidê mewqifek dîplomasî heye û mewqifekî li ser erdê heye. Mewqifê ser erdê ti xelkê xwe rêkê, ti xelkê xwe alîkar bikê. Ti nebêjê Tirkî wila dewletek dîmoqrata û alîkara Kurda dike û hevalê Kurda. Ti cara meclisê de, di encumenê de tiştek wiha nehatiye gotin. Her û her Tirk Tirk in û dijmin in û dimînin dijmin. Ev kesîkî tiştek dijî vê, himberî vê kesîkî eksê wê negotiye. Em divê vê heqîqetê nas bikin. Lê îro roj wextê encûmenê pêşkêş dikin û wela hevalê Tirkiye, piştgirê Tirkiye çima nabêje Tirkî muhtele yan çima nabêje yanî her tişt meclisê gotiye ne bi navaya yanî meclisê carekî wextê zimanê xwe nama xwe tûj kir hemberî Tirka gota gota îtilafê got ez qebûl nakim Kurd tê de mewcûd bin. Firanc kir. Wextê got ez qebûl nakim tê de mewcûd bin, Emerîka jî got ez jî qebûl nakim, heger hûn netvirde min ez jî we qebûl nakim. Tiştek diplomasî, siyasî heye. Em divê siyasetê bikin. Em ne em li gor qeweta xwe em siyasetê bikin. Di eynî wexit de jî wextê îro roj gunhê meclisê mezin dikin û ne em em wek meclis nabêjin wela ti em tecawizat tinîne, ti êş tinîne, ti zilim tinîne, zeytûna nabin, xelkê nagirin, xelkê ne kesekî ne her roj jî ev tiştê hat têne gotin. Her roj ev tiştê hat têne gotin. Tên gotin ji va fesailê çekdar re û tên gotin ji hikûmeta Tirkî re. Lê heger hat û û meclis tune bê û kesek tune bê wê, kî elmî tirka bikê wê, kî hikûmetê elmî hikûmetê bikê, kî hikû elmî wezareta xariciya tirkî bikê, kî elmî Eldogan bikê nû tecawizat çêdibin, ev ê şer çêdibin. PYD yan jî ev kesên ku babayana dimîştin dikarin dengê xwe bigihînin vana? Bêguman nikarin. Dê mek li alîkî de jî divê em heqê xwe jî bixwazin, alîkî jî yek hebê ku dengê min jî bigihînê xwediyê îktîdarê, xwediyê qerarê. Ev e gayet jê hebûna meclisê dûr de. Belê. Gelek spas mamoste. Ez nizanim ka ev ke me sernivîsê me man neman nizanim. Bawer dikim em hatin dawiya bernama xwe lê not ew jî hebû belê sernivîsekî ya jî pirsekî me giring jî hebû ku van roja divê tehdîdên hesedê yên li ser malbatên pêşmergeyên roj ku van roja em dibihîsin ji aliyên xortên ya jî dibêjin şoreşgerên nizanim çi tehdîda li ser ciwanên kurd ciwanên kurd ku tehdîda li ser malbatên pêşmergeyan roj dikin dibêjin eger hûn wana neynin hûn wana ji wê dernexin wan paşvan neynin em ê we jî ji vir derxin ya jî çi bînin serê we Eva çend roje nûçeyên wisa dertin. Yani ev êdî nizam kî ji we bersiva Bele. bîr te kay Ebbaqî tu bersiv dî mamoste tu bersiv dî nizanin. Belem karin her Ez- besi babdin ez karin Belê. bêtin ekê bêjim. Belê. Be goman e, peşmergên roj an peşmergên rojave hêzekin îro Kurdistana başûrin. ew bixwe em bêjin Hesedê hêzên Sûriyeyê Demokratîk hî jî bitirsin ku planek hebe di pêşerojê de pêk were li dijî wan wê pêşmergên roj wê beşek ji wê hêzê be. Ew ji vê ditirsin gelekî û dema ku peymanên heta Dihokê jî hat kirin, gotin nexî gotin van pêşmergeyê me hene li vir in, li başûrê Kurdistanê ne. Em ê wa û YPG bi hev re leşkerekî bo Kurda çêkin, navê bikin leşkerên Kurd. Ne YPG û ne pêşmergeyên roj vê çaxê qebûl nekirin. Goha eger hûn werin pêşmergeyê xwe bînin derbasî nav me bibin, dê bibin beşek ji YPGê. Ew bitirsin ji vê hêzê. Digel ku hejmara wa yanî îro tê dibêjin dor deh heta pazdeh hezar kes e jî aciz in. Dema ku em dibêjin pêşmergeyê roj ew dicifilin yanî dibê ne tune ne. Kesekî navê yî pêşmergeyê roj tune ne. Heta nûnerekî Rêveberiya Xweser Got, Pêşmergeyê roj însanên kêsbaz in, însanên bi pera dişxulin jê Berzanî re. Yanî tiştên kirêt dibêjin. Ew bitirsin ji va ji vî hêzî. Î heger rojekê ji roja ew çûn qewimîn, xelas bûn an xwe teslîmî spartin rejîmê û hêzek kurdî were têke vişûna we, wê ev pêşmergeyên roj bin. Ji ber vî hawî Dixwazin xelkê we, malbatê we tadêl we bikin, biçewsînin ji bo xortên we xwe ji nav Pêşmergê roj bidin paş. Ev ti carî çê nabe, ev ti carî çê nabe wê Pêşmergê roj bimînin, bimîne hêzek ji Kurdên Rojava. Belê mamoste Sedik ez dizanim ez ez hinek belê em dizanin ku ji destpêkê ve heta niha PYD û HSD li rêxistinên dinên Rojavayê Kurdistanê tedayî dikin, bîroyê wan dişewitînin, xwe pêşandanê wan teror terorîze dikin, xelqê wan digirin, davine zindana, rojnamevanan dikutin, rojnamevan bîroyê wan dişewitînin. Ewa heye lê evê hay dawiyê jî li hetan heme li hember malbatên pêşmergên roj ew kêkusa nebihîstibû lê eva du hefteye mixabin nûçeyên wisa jî dertin deva heta ku biçe Ez benî ev vaha nenwa nisbetî va gefên li malbatên pêşmergê roj dixwîn nenwa berî sê sala vayê ha dîsa kirine mesen çûna endî werê yek bavê yekî tehdîd kirine û gotine yan divê tu kurê xwe bînê yan tu jî tu derkevê em ê berdine em ê herin weke gotî bigeh kurê xwe. Yek ji mala Tehlo heye kurê wî pêşmerge ye ew jî navê wî jî gotin ew jî gotiye yan tu yê herê kurê xwe bînê û yan jî divê tu jî tu bigihê kurê xwe. Eşkere dibêjin va malbata jî û dibêjine wa xelka dibê yan xeyo herna Ewropa û baz din. Hedefa wa jî, armanca wa, valekirina Kurdistanê ye. Geh birçîbûnê de, geh tazîbûnê de, geh çîkekî. Bi rastî jî niha bên kadî we behs kirin û meselen ino wextê Efrînê jiyan rast e dijmin heye lê lê esasê jiyanê ye av û nan û kehrebe heger hebê tiştek e lê wextê li weke herêmek weke cezîrê av û nan û kehrebe û û tişt tine bin alavê jiyanê tine bin ev însanê ha yanî êdî ev alavê jiyanê berî siyasetê ne yanî mesele jiyan e wê ev berî siyasetê ne berî qerara siyasî wê ev bêha wê derkevin eynî wextê jî tên bêjin va kesê ha hûn derkevin. طبعا tek Elbaqî anî ziman inu ev kesê ha dixwazin inu bes pêşmergê roj tune bin îşilla kî hebê wê herin bi hikûmeta Sûrî re îtîfaqa bikin wê herin bi Eyraniya re îtîfaq bikin wê herin heta belkî Tirkî yanî heta hinek tesewur tesrîhat wan derketine inu ew dibêjin Tirk werin çêtir e ji pêşmergê rojin bê awê de tişt li wana hene. Ji ber vê yekê ew dibînin dijminê herî esas çimkî dijminê Kurdistanê ne, naxwazin Kurdistan çêbê. Ji wîha wî dibînin navê Kurd û Kurdayetî û pêşmerge dijminê wê esasî ye û ev kesî îro roj Aldar Xelîl meselen mufawedata dike bi navê PYD bi meclisê re ew xwe jî yê kesê her kes bêhtir ji her kesî şer dike û bêhtir jî vê nahêle ew pêpelok û binengeha levkariyê çêbe ew bi xwe dide vê ye. Ber vê yekê jî meclisa meclis na ne bêdeng nema di hevdeyê vê heyvê de îsal hevdeyê vê heyvê de wa jî bersivek derxist weke şerê vê û eşkere kirin û nû ev ê ha dixwazin miletê me vale bikin, mantiqa me vale bikin, tehdîd dikin û dixwazin wasfa yanî dibêjin pêşmerge çetene û ev tiştê ha yani û ser de jî dibînin mesel wextê yek wextê rewşenbîra digin weke Şivan Brahîm û Îvan Hesîb wana evê ha jî girtine va ha xelkê tirsînin bayê ha yani va rojnamevanên heyî mewcûdin û ev adetê a pkk ne niha ye berî sê sala min got çûne malin wilo ilmî xelkê kirine li endî werê û berî sê meha jî wiha kirine û niha jî nêzîk jî dîsa jî ev tiştê ha wiha dikin. Ew Arman Cob hemû awa dixwazin ne dostê me encûmenê hebe û ne rê hebe ji pêşmerga re yanî niha eger ma niha xilafa me wek meclis û were wana çi ye? Yanî tenê tişteke heger qebûl bikin xeyo ji deh hezar pêşmergê roj bi roj heger qebûl bikin hema pênc hezar tinê werin ware û şirîkatîkî bikin û bi hev re bişuxulin ku mentiqa xwe biparêsin. Ne çêtir e ji xelkê Der'a û ji xelkê Dêrezorê ji xelkê yanî lê nahêlin. wextê werin wê çi bibê wê dinya xerabê ew jî kurd in weke we ne û zimanê we zanin û bi were wê wê xebatê bikin û heta ti mane ti ne hin komîtanê we jî ji wa bin yanî çi muşkile heye yanî lê ew qebûl nakin ew hebin wê bêjin bila hikûmeta Sûrî mewcûd bê bila Eyranî hebin bila kî hebê lê ne ew hebin yanî ne Ereb hebin lê ne ew hebin kurd nebin Bila Kurd tune bin. Belê ev ha mesela wa ev e. Lê meclis jî bi rastî baş bersifa vê meselê da û li ber vê meselê ne nesekiniye yanî bersifa vê meselê da û divê ev mesela ha bi min heta niha jî nekarîne xelkê bixine trompêla de û malê wa bar bikin yanî ev tune ji wa kêm maye lê diyar e wextê li wa teng bibe wê vê jî bikin yanî heya niha nekarîne vê meselê bikin hemû şirotê bazdane çêdikin lê bi destê xwe xelk nexistina trombêla da dernexistina. Belê. Wê nekar belê. Wextê me jî êdî hêdî hêdî ew dibe em ji rejiyê bixwazin ka pirs hene ge pirsa bîni werin. Evalê rejiyê eger hebin pirsê me bîni werin.

gelek gelek bi xêr hatî û gelê mala te ava her hebî ji bo şîrovên te, ji bo dîtinê te, ji bo pêşkêşiya te û ji bo ku tu temeneşkên an heta vira hatî û ava saet û nîvekî zêdetir bi me rayî eger hebe gotinê xwe dawiyê kerem ke û paşê jî cem bisbirin Abdulbak. Belê tu sax be û ez spas dikim we jî kanala we jî û alîkerê alîgerê we jî yê divê kanalê de ez wa spas dikim ev firsat da me û da kek Elbaqî belkî Elbaqiya te cara di duaya jî û ez spas dikim me cara di duaya min jî ez jî divê kanalê beşdar dibim yanî lê weke gotî em em nêzîkî hevdû ne di hişê xwe de em nêbîkî hevdû ne di armancê xwe de em nêzîkî hevdû ne xebata xwe de jî li ber kurdatiyê ez hêvî me riya we rehnî bê û hûn her pêş bikevin destê we sax be. Em ji carekî din gelek spas dikin û em hêvî dikin ku carekî ku pêwistiya me bi cenabê te bû em bi rehetî telefon bikin bêjin mamoste pêwistîya me bi te heye. Em teşeruf dikin û em her amade ne ji kesê wek were. Gelek spas mala te ava. Birêz Abdulbaqî gotinê te dawiyê ku hebe. Belê berî her tiştî ez spasiya temaşevanan bikim û pirsên wan bi rastî em hêvîdar in ku me bersiva pirsê piraniya pirsê wa dabin û spasîk taybet ji bo kesên di kontrolê di kar dikin, di xwişka me Newroz û hevalê me Êdî min navê wî dîsa ji wî re kir. Ozan û Newroz. Ozan, Ozan Newroz. Silav û rêz ji bo wa ji ber kedek baş bi mer dikin û spas ji bo hebûna hevalê me Sidîq jî bi rastî siyasetmedarkî me yî kevne. Em hêvî darin ku me tiştekî baş derbarî Rojavayê Kurdistanê şerove kiribe û giha bi xelkê me yê Bakurê Kurdistanê karibin xwe şik wê rewşê zelal têk bigrin. Em em ne em ne bi aliyekî re dijî aliyekî ne a. Em tiştê îro ser erdê çi heye em wê dibêjin û em hêvîdarin ku rast bijî. Belê ez carek din spasê cenabê we her dihat dikim û spasê bînerên temaşevanên Çepel Medyayê dikim, her wiha hevalê me ye ku li pişt ekranê heta niha cirma me dikişînin spasê wan jî dikin û ez bawer ez xwe jî bawer dikim ku ku li ser wan bûyerin ku ev hefte li Rojavayê Kurdistanê ê giring ku me dîtibû bernamekî baş çêbû hêvî dikim ku bînerê me û hemî Kurdistanî jê ê ku guhdarî kirine jê kêfxweş be ê ku guhdarî nekirine jî dê bigîje wana jî ji hev re jî bêjin bira belav bikin belê spasê we dikim çar belê bînerên çarpel medya emîro jî hatin dawiya bernama rojeva rojava hêvî dikim heftekî şûn ve dîsa aynî roj aynî saet em ê dîsa bi bûyerên mezin bi sernivîsên mezin em ê bi mêvanên xwe cûda cûda ez bi kek Abdulbaqî em dayî min lê dibe ku yekê din em bîne werin gelekî spas û şeva we bûne xweş mala we ava û bi xatirê we